Dros y degawd diwethaf, mae record glawiad wedi cael ei dorri drosodd, a throsodd, a throsodd, a dyw eleni ddim yn wahanol. Yn y gaeaf glypaf ers canrif, mae gwerth blwyddyn o law wedi disgyn ar lethrau Eryri mewn ychydig dros dri mis, a gyda hyn, mae tai a busnesau cannoedd o bobl wedi difrodi yn dilyn y llifogydd. Yr un lle sydd wedi bod yn cyfnodi'r holl law oedd yma yng Nghapel Curig, pentref bychan 200 metr uchder yng nghanol Eryri. a tarddu un o'r lled nentydd sydd yn bwydo yr Afon Conwy. Wedi ei fwydo gan fasn bron i 590 cilometr sgwâr, yn 55 cilometr o hyd ac yn llifo trwy Betws y Coed a Llanrwst cyn gorffen yng Nghonwy, Afon Conwy yw un o'r afonydd mwyaf yng Ngogledd Cymru. A cyn i'r afon hyd yn oed gyrraedd Llanrwst, mae'r tair lled nant mwyaf wedi cyfuno i greu un llif uchel. Ac yn 2004 a 2005, arweiniodd hyn ynghyd â glawiad a llanw uchel at ddau achos o'r llifogydd gwaethaf ar gof i Lan Rwst, lle cafwyd bron i 100 o adeiladau eu heffeithio yn yr ardal. Nawr yn dilyn hyn, cafodd saith miliwn o bunnoedd ei wario yn Llan Rwst i greu cynllun Er mwyn atal llifogydd, fyddai ond yn ddisgwyl unwaith mewn 200 mlynedd. Ond beth sydd wedi cael ei wneud yn Llanrwst er mwyn atal yr holl lifogydd? Mae Daniel Tegir yn gweithio i Gyfoeth Naturiol Cymru ac fe es i i gwrdd â fe i glywed am y cynlluniau atal llifogydd. Mi rydan ni ar yr eglawdd yn fama, a be wnaethon ni ar ôl y llifogydd rhyw um, 10, 20 mlynedd yn ôl oedd nid codi hwn ond i ostwng o, achos bob ochr i'r Conwy yma mi, mi roedd yr argloddiau yma yn amddiffyn y tir amaethyddol ar y chwith 'ma, yy rhag llifogydd, ond y broblem hefo hynny oedd ei bod o wedyn yn achosi lefel yr afon yr ochr yma i gynyddu yn yn uchel, i godi yn uchel, ac oedd hynny'n ei dro yn bygwth Llanrwst hefo llifogydd. Felly amser chi'n meddwl am y fath o llifglawdd chi'n mynd i godi, pa fath o bethe sy'n dod mewn i'r meddwl o rhan ffactorau cymdeithasol, y tirwedd? Y prif beth 'da ni'n neud ydi amddiffyn pobl ac eiddo, dyna ydi'n blaenoriaeth ni gyda bob cynllun llifogydd. Mae'n stadegau ni'n dangos ei bod o wedi arbed llan yr oes rhag llifogydd nifer fawr o weithiau yn y pum mlynedd yna. Mae 'na law sylweddol yn syrthio ar dopio'r mynyddoedd 'ma, a mi oedd gyd yn gorfod dod lawr i Ddyffryn Conwy, oedd yn rhaid i'r dŵr yna fynd i rywle, dyma 'di'r lle naturiol iddo fo fod. A rhywun sydd yn byw wrth ochr y lan gyda'r afon Conwy a sydd hefyd yn rhedeg busnes yn y dre yw Dwynwen Berry. Felly ar ôl y llif mawr yn 2004, 2005, wnaethon nhw benderfynu adeiladu amddiffynfeydd. Chi wedi gweld gwahaniaeth ers nhw adeiladu rheina? Do, rhywfaint. Ddim i lif yr afon ei hun, achos mae'r dŵr yn dod lawr o'r mynyddoedd i gyd i fan hyn. Ond pan mae o'n uchel, mae'n dod i i dop y cerrig ochr draw, a wedyn pan mae'n uchel iawn, mae'n torri y lan ochr draw. ac hanner ffordd i fyny'r cloddiau ar ochr draw i'r afon. Mae o'n... yy mae'n uchel iawn. Dach chi'n teimlo fel bod chi ar long. So fel menyw busnes lleol yn y dre, chi siŵr o fod yn falch bod nhw... O yndw, dwi dwi'n falch iawn am unrhyw beth sy'n gwella yym petha yn y dre nad 'yn nhw ddim yn yy stopio traffig i ddod drwy dre ac yn y blaen achos mae hynny'n amharu arna ni. Pobl arall sydd wedi gweld budd o'r cynllun at y llifogydd mewn ffordd addysgiadol yw plant Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy. Wel, mae'r rhan bwysig iawn o'r cwricwlwm cyfnod lleol tri a fyny TGAU a Lefel A 'lly. Dan ni'n astudio llifogydd a wrth gwrs mae newid hinsawdd yn rhan o'r cwrs hefyd. Does 'na ddim lle gwell nag yma yn Llarws i astudio llifogydd wrth gwrs. ac dan ni'n edrych i mewn i bethau fel achosion llifogydd a'r effeithiau mae'n gael, yr effeithiau economaidd a'r cymdeithasol a'r elfen amgylcheddol yn bwysig iawn. Ac na, dan ni'n edrych yn fwy manwl, wrth gwrs, yn lefel A ar bethau fel sut, sut mae llifogydd yn cael ei reoli ym Mhant Rhust. So fel pobl lleol yn yr ardal, wedi cael ei godi yn yr ardal, Chi wedi gweld tipyn o lifogydd dros y blynyddoedd diwetha? Da ni heb gweld effaith mor ddrwg a flwyddyn yma ers deg mlynedd yn hawdd. Achos mi oedd yr glaw, mi oedd y glaw rhyw, mi aru o lawio yma rhyw bob diwrnod am rhyw wyth, naw wythnos. Ia. Heb brêc o gwbl, oedd o'n jyst yn Mae nhw'n reit drwm. A wedyn, mae, mae hynna wedi cymryd effaith. Mae oedd ar i'r afon godi'n syth ac wedyn oedd e jyst yn llifogi yma bob man. Ni wedi clywed tipyn o sôn am y busnesau lleol, y tai lleol sy'n cael ei effeithio, ond fel pobl ifanc sy'n byw ar fferm, fel i chi wedi cael ei effeithio o ochr amaethyddiaeth, Unwaith mae'r tir yna dan ddŵr, dan ni'n gorfod dod â nhw yna, rhoid nhw i mewn i'r chydig o'r tir uchel sy gynna ni, neu rhoid nhw syth mewn siediau, ac unwaith dach chi'n gwneud hynna mae'r... mae jyst y llwyth gwaith sy gynna chi angen ei wneud, mae jyst yn codi'n holl... yn syth. Felly, gyda mwy o law i'w ddisgwyl yn y dyfodol, mae'n amlwg bod y fath gynlluniau'n bwysig i drigolion sydd yn byw wrth y lan. Ond mae'n rhaid i'r dŵr fynd i rhywle, felly a'i symud, yn hytrach na datrys y broblem mae'r cynlluniau at y llifogydd yn ei wneud.